Shwmae, sut dach chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, mae gyda ni y darganfod profiad fideo arall. Ac fan yma, rydyn ni'n mynd i darganfod profi am un sefydliad o'r gwerthoedd cefndrefn Linux. Nid ar y tro hwn ar yr ffôn cof allanol USB, Ond yn hytrach ar y dull caled a chynnal, sef yr gariad EDA, dull caled USB allanol, a dyma'r uh, dull caled fan yma, mae'n un o'r fath EDA sydd yn cynrychioli y geiriau Saesneg, electronig, gyriad, mewn cyfnod bwyd. ac maen nhw'n cynnwys 80 gigabeit o gofod, a dyma'r yr rhyngwyneb caledwedd ar ei gyfer, ar un ochr mae gyda ni yr porthladd USB cyffredinol, mae'r hyn y porthladd USB o'r fath 2.20, ac ar yr ochr arall mae gyda ni y porthladd ar gyfer y rhyngwyneb, yr EDA, neu'r yr electronig gyriad mewn cyfansodwyd. A dyma'r yr un bydd cyllid EDA fel o'r blaen na'r gyda'r rhwyngeneb caledwedd arno fe. A dyma'r yr un bydd cyllid EDA fel o'r blaen na'r wedi ei mewnysodi yn yr Cys, amddiffynfa, metel, ac nawr dyma yr un cist amddiffyn gyda'r yr porthladd neu'r hosanyn i dderbyn yr plisgyn USB. Does dim unrhyw hosanyn arall yn y cist amddiffynfa yma, er enghraifft os rydyn ni eisiau y pillgeni i mewn, rhyw fath o'r pillgen ar gyfer y trydan. Does dim unrhyw hosanau ar gyfer hyn, achos mae'r hyn yn dynnu ei egni neu trydan oddi wrth dim ond yr hosanau'n USB. Dyn yn hoffi i sicrhau y rhyngwyneb a gefur y USB i mewn i'r cist amddiffyn gyda'r tab mygydu oherwydd mae'r hyn mor eithriadol yn hawdd i osod ac i odynnu, ond yn ychwanegol, mae'n un mor ddefnyddiol i gynnig y wynebedd i ysgrifennu gwybodaeth arno fe, sydd yn gallu bod mor bwysig pan ydyn ni yn ymdrin â'r technoleg, er enghraifft, manylion fel y dyddiad, y fath o'r gefndrefn weithrededd, yr ysblygiad ac ati, neu y faint o'r gofod, union yn y dyst galed, sydd yn gallu bod yn eithriadol o ddefnyddiol hefyd. A dyma fe gyda'r yr gwifren USB yn barod i pillgynnu i mewn i'r hosanyn uniongyrchol yn yr hosanyn USB ar yr cyfrifiadur. Oherwydd mae hyn yn dynnu ei drydan yn uniongyrchol oddi wrth y cyfrifiadur ac does dim unrhyw lle arall, mae'n hollbwysig i pillgynnu yn unigol rho union i'r porthladd yn yr cyfrifiadur yn hytrach na defnyddio rhyw fath o hwb neu estyniad USB, ac os mae'r hyn yn lleihau yr maint o trydan, dw i'n wedi darganfod hyd yn oed os ydy'r yr estyniad neu hwb USB wedi ei pwerwyd yn allanol oddi wrth rhyw fath o Bechgyn, cysylltwyd ynddo'n rhyw fath o'r porthladd neu hosanyn trydan allanol. Mae'r hyn nid yn gystal â phechgynnu union yn uniongyrchol yn y porthladd USB ar y cyfrifiadur. Felly ar y cyfrifiadur hwn sydd yn gliniadur, Mae gyda ni y tri phorthladd USB. Dwi'n ar y foment yn defnyddio un ohonynt ar gyfer yr dyfeisiau mewnbyniad, sef yr bysellfwrdd a'r llygoden, sydd y ddau ohonynt yn cyfrannu yr un porthladd USB. Yn yr ail porthladd USB, dwi'n wedi Bydd gen i union yr estyniad neu'r hwb poerwyd yn allanol lle dwi'n wedi. Bydd gen i yno fe yr ffoncof USB allanol sydd y cyfrwng ar gyfer yr meddalwedd i fensefydlu yr gweithred gefndrefn Linux fan yma o'r dosbarthiad dev-yuan. Ac ar y foment, fel dach chi'n gweld ar y sgrin ar y cyfrifiadur, mae'r mae'r gliniadur yn rhedeg yn uniongyrchol oddi wrth yr ffôn cof arno USB sydd wedi ei gysylltu gyda'r yr cyfrifiadur trwy'r yr hwb allanol USB. Ac wedyn, yn yr trydydd porthladd, ar y foment, mae'r hyn

Ac wedyn, ar ôl yr fensefydliad, i redeg y cyfrifiadur allan ohono fe oddi wrth yr USB allan 'nôl. Nawr dyn wedi cysylltu yr cyst amddiffyn ar gyfer y disg caled fan yma gyda'r yr trydydd porthladd USB ac fel dach chi'n gweld mae'r yr A rhyfedd cawr ar yr cist. Amddiffyn gyda'r yr cist galed allan o yno fe, wedi ei goleuo yn y lliw gwerth. Os ydych chi'n wedi gweld fy fideoedd eraill ar y sianel fan yma, ynglŷn â'r fensefydliad o'r gweithred cefndrefn Linux, yn y fideoedd hynny, Fe ddefnyddiais i yr ffôn cof allanol fel fy nisg caled allanol ar gyfer yr ymsafiad o'r gwersyll cefn drefn, ac ar ôl yr ymsafiad mae pob dim yn dal yn gweithio yn wych, ond mae'n eithriadol o bwysig i rybuddio Nid ydy'r rhain, sef y ffin cof allan Busby, cyn cystal â'r dysgariad allanol go iawn fel yr IDA Dydd Caled, achos yn yr cariadau llechiol fel y ffin cof allan Busby, mae'r Cof yn cael ei dilladu mas yn hynod o gyflymach na'r ar yr disg caled, go iawn fel yr disgyriad i di e. Felly, os ydych chi'n yn defnyddio yr ffôn cof allanol USB fel y disg caled, ar gyfer yr gweithred cefn drefn, mae'n yn hynod o bwysig i arbed ar gefn yr holl ddisg yn rheolaidd, achos fe fydd yr ffôn cof allanol yn dilladu mas yn fuan yn gymharol i'r

a rhyw dysg allanol arall, er enghraifft. Felly, nawr, mae'r er, gariad dysg IDE allanol wedi ei gysylltwyd gyda'r er, cyfrifiadur yn uniongyrchol, felly ni'n barod i fewn-sefydlu yr Greta Gefndrefn Linux debion arno fe. Felly, gawn ni'n llybreddew gyda hyn. Felly, ar gyfer hyn dwi'n mynd i pwyso ar yr botwm dodiad i dywys y dewisiad i ffilm sefydlu, fel hyn. Nawr, mae angen i achos ar gyfer yr gweithred cefn drefn, sef y feddygfedd fan yma, i barhau gyda'r yr rhybuddiad. Does dim unrhyw beth yn digwydd. am ychydig o funudau ar y dechreuad fan yma. Nawr, fe angen i dewis yr iaith Cymraeg, fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y lleoliad, y Deyrnas Unedig fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y bysellfwrdd, yr Saesnig Brydeinig fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y rhwydwaith, dwi'n mynd i dewis y cysylltiad Ethernet. Nid ydy'r y cyfrifiadur ar y foment cysylltiedig gyda unrhyw beth, yn cynnwys y rhyngrwyd, ac os ar yr mensefydliad fan yma, dw i ddim yn eisiau ar gyfer y mensefydliad i lawrtwytho pecynnau ychwanegol oddi wrth y rhyngrwyd. Dwi'n eisiau dim ond yr un sefydliad i gynsefydlu dim ond beth sydd ar yr cyfrwng Cynsefydliad. Yn bellach, os ydy'r y cyfrifiadur cysylltwyd gyda rhyngrwyd ac os ydy'r y rhyddfediad o'r Cynsefydliad yn llawrytho'r y pecyn neu ychwanegol yn rhyw rai o'r dosbarthiadau, fe allai hyn yn cymryd hynod o'r amser i llawrwytho. Felly, dwi'n mynd i barhau gyda'r yr gysylltiad gwefren caled, Ethernet, ond nid wedi ei gysylltwyd o gwbl. Nawr, mae'n e'n dweud methodd awtogyflawniad rhydwaith, mae'r hyn yn iawn. Felly, nawr ar gyfer y dull cyflwyniad rhwydwaith, dwi'n mynd i ddewis fideo a gyflwyno'r rhwydwaith ar hyn o bryd. Wedyn, ar gyfer yr enw y gwesteiwr, mae'r dyfio'n yn iawn. Nawr, fi'n angen i awgroi y cyfryngar er mwyn dilysu. Nawr, fi'n angen i Mae o'n bennu yr enw llawn ar gyfer y defnyddiwr newydd, fel hyn. Nawr, rwy'n angen i gynnig yr enw defnyddiwr ar gyfer fy gyfrif. Mae'r hyn yn iawn. Nawr, rwy'n angen i dewis y gefnar ar gyfer y defnyddiwr newydd, ac wedyn i gadarnhau. Na, rwy'n angen i ddewis yr fath o rhaniad ar gyfer y dysgiau. Dwi'n mynd i ddewis y cyntaf dewisiad, sef defnyddio'r holl ddysg. Dim ond achos mae'r hyn yn arbed y gwaith o symud y ffeil o gwmpas os mae'r un o'r rhaniad yn rhedeg mas o'r gofod. Ac wedyn ar gyfer yr gariad caled, disg ar gyfer yr gweithred cefndrefn, dwi'n mynd i dewis yr gariad disg caled. IDE allanol, sef yr wytheg gigabyte Toshiba, fel hyn. Ac wedyn ar gyfer y rhaniad o dysg, ar gyfer y rheswm cybyllwyd o'r blaen, sef i arbed y gwaith o symud y ffeil o gwmpas os mae'r un o'r rhaniad yn rhedeg mas o ofod, dwi'n mynd i ddewis Y gyntaf dewisiad, sef pob ffeil mewn un rhaniad, fel hyn. Felly, dwi'n yn fodlon gyda'r uh, gosodiad fan yma, sef i nesefydlu uh, gwerthu'r gefn drefn Linux, gyda'r dosbarthiad defion ar yr gyriad dysg allanol USB, EDA, sef Toshiba, felly dwi'n mynd i dewis gorffen rhaniadau ac ysgrifennu'r newidiadau i'r dysg fel hyn. Nawr mae'n yn dweud os ydych chi'n parhau, caiff y newidiadau a rhestri'r isod ei ysgrifennu at y dysg fel arall. Ni fyddech yn gallu gwneud newidiadau bellach a llaw Rhybudd, fe fydd hyn yn dinistrio'r holl data ar eich rhaniadau ydych chi'n wedi dileu yn ogystal â rhaniadau a gaiff eu fformatio. Ysgrifennir newidiadau at dysgiau? Ie. Yeah. Ar gyfer y drych o'r rhedwaith, dwi'n mynd i ddiwedd 'na. Ynglyn â'r arolygiad o'r defnyddiad o'r gweithwyr cefn drefn, dwi'n mynd i defnyddio 'na. Ynglyn â'r meddalwedd i bensefydlu, ar gyfer y rhyngwyneb graffig defnyddiwr, dwi'n mynd i dewis bob un ohonynt, oherwydd ar agoriad disg allanol, gyda'r 80 gigabyte mae gyda ni digon o gofod, felly dw i'n gallu profi pob un o'r rhyngwyneb graffig defnyddiwr arno fe, fel hyn. Dyn yn defnyddio yr bysedd gwagle i ddewis y sarnig union yn yr uwch gwryw ar gyfer yr gweny'r gwefan dwi'n mynd i adael hwn yn wag ar gyfer yr Cynghorydd-dwyaidd Rheilffordd yn mynd i adael hyn yn wag hefyd ar gyfer y gweithiwr SSH, yr un peth ar gyfer yr cyfleusterau safonol y system yn mynd i adael hyn gyda'r ystyr unig, sef wedi ei ddewiswyd, na'r dwi'n mynd i forlio i'r dewisiad ar gyfer parhau ac wedyn i bwyso ar y botwm doddiad. Wedyn ar gyfer y rheolwr ar gyfer yr arddangosfa, dwi'n mynd i dewis yr un am well, sef yr un ar y brig, fel hyn. Nawr, ar ôl oddeutu ugain munud, mae'n yn dal yn mynsefydlu y meddalwedd. Mae'r hyn yn dealladwy. Pan rŷn ni yn ystyru, rŷn ni wedi dewis y rhyngwyneb graffig defnyddiwr i gyd ar gyfer y cefndrefn ar gyfer y cyfneddiad o'r cefndrefn. Dwi'n mynd i dewis yr un am well ar y brig, sef y sys V-init fel hyn. Nawr mae gyda ni yr amcan sydd yn eithriadol yn bwysig. Nawr, dw i wedi tynnu mas yr ffôn cyfr allan o USB, sef y cyfrwng ar gyfer yr mensefydlwr, ac nawr rydyn ni'n aros ar gyfer y cyfrifiadur i gyhoeddi gyda'r eglwyswr cyhoeddiadwy grub, a dyna ni, mae'n edrych yn addawol.

Nawr, mae angen i ni mewnbynnu yr enw o ddefnyddiwr o'r gefn lawr.

Ac wedyn os rŷn yn torri lawr, ac wedyn i dewis manylion y system fan yma, rŷn yn gallu darganfod mae'r er rhyngwyneb graffig defnyddiol hwn, yr rhyngwyneb defnyddio graffig Cinnamon. Felly os rŷn eisiau i newid i rhyngwyneb graffig defnyddio arall, yr hyn a'n gallu a'ch llofnodi o'r rhyngwyneb graffig defnyddio fel hyn. Ac wedyn i diwys a'ch llofnodi. Ac wedyn ar yr gornel y brig dde, fan yma, rydyn yn gallu dewis y rhyngwyneb graffig defnyddio arall, fel er enghraifft Mate, fan yma. Mae angen i ni i mewn llofnodi unwaith eto fel hyn. Yn yr un fodd, os ydyn eisiau i gyfnewid i'r rhongwyneb graffig defnydd arall, rydyn yn gallu eich cofnodi oddi wrth Mate trwy ddewis fan yma'r dewisiad gefn drefn ac wedyn i diwydd a gofnodi ac wedyn i gadarnhau ac wedyn rhywun yn gallu digwydd un arall fel er enghraifft plasma sef KDE plasma ac wedyn mae angen i ni unwaith eto i mewn llofnodi Nawr, os ydyn ni'n um, clicio ar y pregeth fan yma, sef yr icon ar gyfer yr rheolwr fel dolfin, mae'n yn dweud mae gyda ni uh, gofod rhydd o 60.7 gigabait. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr, a rydyn ni wedi yn llwyddiannus yn sefydlu y gweithred cefndrefn Linux gyda'r dosbarthiad Debian ar y gyriad dysg allanol IDE, ac y mae'r cyfrifiadur ar y foment yn rhedeg yn llwyddiannus oddi wrtho fe. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn, dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei ddarllenfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl!